ndau ya nduhu ho ṱanganedzwa kha iṅwe episodu ya zungo artisan vlog podcast edition kha ino episodu ro vha farela munna o no shumana na maḓi vha nga ḓi mu vhidza ramaḓi fhedzi vha songo ri vho pfa nga riṋe riṋe ri mu vhidza nkhumeleni makwarela a ri pfha uri o ri farela mini e vha ri mi mukala hai ndo ro vuwa eh Mm.
takalile tshoṱhe tshoṱhe tshoṱhe ri khou livha vho ri dalela ṋamusi ee Eh. ah. so s- sanga misi sanga misi ri ḓo vha vhudza uri vho dela mini fhano Mm. ee a ri nga vha dzumbili vha sokou mangala vha khou vhusiwa mbuso dzine a vha ḓivhi zwo ri dzo bva gai okay ee rine ro vha vhidzela fhano mushumo wavho ee ee vhone ro pfa tshipfi vha kwea kha dzi pipe nga maanḓa nga maanḓa nga maanḓa vha songo ralo hai zwi zwi tovha malofhani izwi okay zwino ngori nṋe ndi a vha ḓivha mm. a vha vhudze vhaṱaleli uri vhone ndi vhone vhonnyi vha bva gai vha ita mini okay hafho noni vho ṱangana na ndi vhonkhumeleni makwarela na tshivhale ha dzi bva hanefho kha ḽa lomondo tshivhale ha murwa thavha ngei ee mushumo wanga ndo no wa plumbini eh. na contractor zwa zwino ine i khou dzivhidzwa pfhi vha nḓilani plumbing and gutters okay. Eh, vha ri khou ḓilana na dzi gutters vha ri khou ḓilana na zwezwi zwa plumbini mm. plumbini ri ḓilana nayo generally eh. u bva mathomoni u swika mafheseloni okay. zwi amba zwa uri arali vhone ri khou ḓa muḓini wavho um ri nga si ṱori tshiṅwe tshipiḓa i ḓo shuma nga mugede tshiṅwe tshipiḓa tshi ḓo shuma mugede

ya zwi tsha tambelwa kha ndishi zwa tambelwa kha ndishi ee vha tou tambela bavani arali shawara ndi shawara arali bavu ndi bavu mm. ee
zwino vha ḓo ri vhudza uri vhone vha thome mushumo vho ṱuṱuwedzwa nga mini ngori hu na mishumo minzhi hafha shangoni miṅwe ya hone i to tamisa u wana muthu o ambara magahone matshena mm. ḓuvha ḽi tshikovhelo wa songo tsuka mm. vhone ri a vha vhona vha khou tamba mavuni mm. vha khou gwa gai vha khou dzhenisa vhavu mm. ee vho ṱuṱuwedzwa nga mini uri vha nange u mushumo ah, ndi nga zwi tombo uri ndo ṱuṱuwedzwa nga mini zwi tonga zwithu zwi tonga zwa tshi tovha kha nṋe ee ee ndo zwi vhona ndi khou dzi aluwavho i ah, nda tshi funesa zwithu zwa maḓi zwezwi mm. zwezwi khamusi kana i pipe ios pipe ya yani ndi tshi zwi ṱumaṱuma nda zwi zwi vhona ndi khou ḓi aluwa uri zwithu zwa maḓi ndi na dzangalelo nazwo lune a ndi nga fhedza ndo to dzi dzhenisa khazwo ya tovha industry mm. ee ndi hafho he nda thoma hane uri ha ndi to namba to zwi ita zwi vhe zwa vhukuma mm.
mm. okay ndi ba mm, pfesesa zwo to vha zwo to vha dzangalelo kha nṋe muṋe wazwo mm. mm. vha vha nga humbula ṅwaha we vha thoma u to dzhena kha plumbing mm. tshoṱhe mm. tshi dzangalelo ri nga ḓi lobva vhuṱukuni ee mara vho thoma lini u to zwi dzhia sa mushumo kha vhona eh zwi zwo itea khezwi Mm, sa ezwi vho zwithu zwa ano maḓuvha vho zwi tshi itiwa zwa zwa dzhena na tshikolo Mm. eh ndo ri dzi ḓo dzi bva tshikoloni zwezwi zwa zwa sekondari okay ee zwi tshi bva zwikolo zwezwi zwa sekondari ngori ndo ḓi amba uri zwithu zwo vha zwi tshi tou vha dzangalelo kha nṋe Ah, nda pfha uri hezwi zwithu ngori u bva na kale na kale ndi dzangalelo kha nṋe Ah, nda dzhia tshikoloni tsho imaho nga uri nda swika nda gudela hezwo zwa plumbing okay ndi tshi guda zwa plumbing mm nda so tovha na knowledge nnzhi yo to raloho vho ndi tshi bva eh. ee eh, a u bva hafho nda kona u tou wana muthu nda shuma naye lwa miṅwaha yo no six miṱanu miṅwaha miṱanu ee miṅwaha miṱanu yoṱhe ndi khou shuma ah. kha muthu ndi kha fhasi ha muthu mara ndi tshi khou bva tshikoloni tshipikwa tshihulwane tsho uri ndi shume naye a nda to vhona uri tshikoloni vhoi ndivho nda ndo i wana mara ya nda tshi khou pfha uri hai a i ngo to luga tshoṱhe lune nda pfha uri ha ndi khou fushea u ya nga nṋe Ee. ee nda ḓiwana muthu ane ha o vha u kale u bva vhona tisigisi ho muthu a khou Okay. ḓi shuma nga plumbing Ah, mu- uri ndi wane zwiṅwe zwikili ngo thi zwikili zwo ya ngo u fhambana yeah. u nga ḓivha u plam- u na- u plambara mara u u na tshiṅwe tshikili tshine tshi a vha tshi khou tamisa kana zwithu zwawo zwo dzudzanyea nga nḓila yavhuḓi Mm. ee zwino nda shuma nayo ḽa muthu five years five years ndi shuma naye five years mm. tshi fhedza u shuma naye five years eh, ha nda zwi pfa na nṋe muṋe wazwo uri hayi no man hezwi zwithu kha nṋe tonga ri zwo no dzhenelela man mm. Mm, zwo no dzhenelela nda pfa uri ha ndi khwine na nṋe ndi tshi to ḓiimisa nga nṋe muṋe ndi ite zwa ngavho ee ndi hafho he nda thoma u ita dzikontraka dzanga nda register zwithu zwanga nṋe nda kona u vula ya ngavho na nṋevho

ya ku ri 20 ku ri 20 2013 eyi nga 2013 okay eyi nga 2013 okay eyi okay handi ku va pfesesa nga maanḓa mafhungo a ḓi nga maanḓa ngori hu mushumo nga nḓila ine wa vha ngayo u nga si ye tshikoloni wa ri ndo guda ndo fhedza ndi khou shuma mm. u tea u wana experience from other people mm. e, vhane ndi kale vha nga ngomu ngori wa swika wa tshinya dzi pipe dza vhathu angei nga theory mm. e, e. mm.
ngori zwikoloni so, nga maanḓa zwikolo zwa na maḓuvha i ah, zwithu zwa practical a zwi tou vha mm, tshoṱhe tshoṱhe e. e, ho ḓalesa zwithu zwa theory ndi tshithu tsha theory um a tshithu tshine wa tou tshi ḓivha tshibuguni uri tshi tou itiswa so Eh. Eh, tshithu tshiwoto tshi- tshithu tshine wa to ḓoza tshi to itiswa so Ah, a zwi fana na musi u tshi to tshi ita u tshi to ḓoza uri ndi tshithu ndi kho to tshi ita mm, nga practical yeah ee zwi vha sa fani hezwo zwithu Yeah. ndi hezwo ndi yone ndi tshone tshithu tsho itisaho nṋe ndi pfha uri ai ei, ndi to vha enough uri ndi ri ndi khou thoma u shumela vhathu ndi ndi khou thoma u vula contract yanga ndi na nḓivho ine ṱhukhuṱhukhu ya theory okay eh, ndo tori ndi wane muthu ane nga shuma naye practically five years okay so vhone zwa zwino vha tshi sedza u bva 20 vha khou ri 2017 mushuma mm, eh, mm. u swika zwino mm. vha nga ri vhone eh vhono vhono vha ndi nga ri mini vhono vha nṱha kha zwe vha vha vha khazwo nge murahu kana vha khou ḓi vhona hu na hune vha nga swikelela kana afho hune vha vha hone ndi hone vha vho tou ima hone Ah, ndi khou sokou tou funga uri thi ngo guma Mm. sokou pfha uri ndi tori ndi engedze Okay. hafha hune nda vha hone ndi khou pfha uri thi ngo guma ya ndi ndi khou sokou pfha uri ndi tori ndi engedze ndi vho kha iṅwe level kana kha tshiṅwe tshipiḓa okay Mm. okay okay so mushumo une vho no u shuma ne une wo dzhiesa tshifhinga tshilapfu vha nga ri wo dzhia tshifhinga tshingafhani ndi tshi khou shuma ee hone vha vha vha tshi khou ita mini mushumo wo ndo shu- wo ndo a shuma i wa dzhia tshifhinga tshi- tshihulwanesa nga maanḓa Eh. ndi ndi khou shuma kha tshiṅwe tshikolo tsha tshakhuma Mm, zwo dzhia ah, mplambi na tovha mushumo u topfi wa dzhia tshifhinga tshilapfu ngo to ralo Eh. khere vho u u- u- u sa- u sa tovha u mushumo muṅwe muhuluvho mara hoyo u ya nga vhuhulu wawe wavha u hone wafha wa tshikoloni nda ndi khou shuma kha uyu a tshikoloni ndi khou ita dzi toilethe u ita dzi basin ndi uri u tou apuḽaya mbilu yoṱhe dzi kha thulusi dza vhana okay ee zwe zwithu zwo dzhia mm, ndi vhege mbili okay ee ngori khou shuma zwi- ngori ndo no dzivha na nḓivho um zwithu zwinzhi ndi vha ndi tshipidi khazwo Alright.
Eh, a hu sina thotho. Ee, hu vha hu sina thotho lune zwi nga tou pfhi mm, u vha u khou tou u khou tou thoma u fana na musi nṋe ndi sathu thoma u ḓivha tshithu ndi khou dzi bva tshikoloni nga hetshiḽa tshifhinga tsha theory zwa zwino vho ndo no shuma na five years ndo no vula na yanga khonṱhiraka ha zwiṅwe zwithu tsha zwi pfha tshithu

vha ite mini vha ita mini ha vhaḽa muthu wa mudziri hai zwo ita okay ee zwo nyingo zwo zwo sumbedza uri hala musi ro to wadela wo to to vhuso pfi tshigedegede tsha itani tshigedegede tsha itani Eh. zwi itisani hai zwino zwi amba uri vhone vho dzhia practical ye vha i gude i five years Mm, vha i mm. wisa kha theory vha ifha muṅwe muthu a i shumise iḽa theory ee ndi uri ya mbo ḓi vha practical ee so nga iṅwe nḓila vhone practical yavho i fhira ya tshikoloni vha khou zwi vhona Ee. ee ee vha. Mm, na ndi ndi mafhungo avhuḓi ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa mm, Mm. so zwino ri tshi khou tou amba ne mm. uri ri a zwi ḓivha zwo uri mishumo i khou konḓa hafha south africa na mini okay hu na vhaswa vhanzhi vhane a vha na mishumo ee e vhunzhi havho a vha khou ṱoḓa u ita mishumo ya zwanḓa ee Ah, u nga si ḓivhe uri mulandu vha khou ṱoḓa ya ofisini kana vha khou ṱoḓa ya gai vha khou nyova vha madokotela eh, vha khou nyaga u vha dzi accountant kana mm, mini mm, mm, mm. vhone vha tshi advisa avha vhaswa vha nga vha advisa ngori mini ngori ho mushumo a hone uri musidzana kana muthanga kana mini mm. vha nga vha advisa vha ri mini ah, zwine zwa ndi nga to vha advisa zwone ah, ndi nga vha advisa uri thi zwino kanzhisai vhathu tshifhinga tshifhinga tsha kale vha tshi ri mushumo ndi wa fhasisa hapfi ni a rwela thanga kana na ita zwa plumbing kana ita zwa mini zwi ni dzhiwa sa muthu ane a ni ngo to ṱalifha zwavhuḓi yeah ee mara u ya nga ha nṋe ndi tshi to zwi vhona ndi tshi nga to tshi ngo to vhafha vho ngeletshedzo ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓa Mm. ee u bva hanefho hune khamusi u dzula bva khori vha khou nyanga u dzhena kha industry ifhio Mm. mara ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓa okay ee ende tshine wa takadza i ndi tsho uri u mushumoni a ni shumi 31 days ee ee na ḓa na hola after 31 days Mm. ee ndo ni ni shuma nga nga nga ri na topfi i nnḓu yo to rali Mm. ee wa shuma vhege mbili mm, vhege nthihi Mm. wa hola ya ee ndi uri tshelede ino vhonala ee, tshelede no vhonala Ee. ndi uri a- amusi a ri khou to zwi amba zwavhuḓi um u nga ḓiwana u tshi fhira na muthu ane u khou pfha uri o tou ambara gaweni kana o tou ita zwiṅwe zwithu zwavhuḓi zwezwi zwine a khou ṱalutshedzisa zwone vho wana uri um dzi accountant mini mini mm. ee wa wana tshi kumpula nga kule nga maanḓa ee ngori u iwa woli thirty one days cash khamusi after khamusi ten days mm. kana five days zwi khou bva kha mushumo wo tou itisa hani mm. u na tshelede nga maanḓa ya ya ndi a vhavha u na tshelede nga maanḓa mushumoni Mm. Mm. zwino vhone vha vhona u tshi takadza u tshi khou tou ḓi shuma iwe muṋe kana u fhasi ha muṅwe muthu ngori thi vhone vho shuma fhasi ha muṅwe muthu mm. zwino vha khou tou ḓi shuma mm. vha vhona tsha khwine hu tshifhio afho fhethu vhi kha u shuma fhasi ha muṅwe muthu na u ḓi shuma
mm, ndi nga sori ndi vhona tsha khwine tshi tshifhio mm. eh, ah zwi a ḓi to bva na ngori iwe u khou takalela zwifhio Eh. ee ngo- tshiṅwe tshifhinga wa pfha uri a ndi khou to shuma ndi fhasi ha muṅwe muthu um ndo guma ndi hanefha ndi level yanga ndi a- ndi a- ndi a vha ndi right Yeah. ee wa ḓi pfha vho khamusi a ri na lutambo upfa uri iwe u khou nyanga u- u- u u- u bvelela u guma hafhanoni a ri khou pfha uri wono vha na nḓivho wa Mm. dzi wa dzi fhirisa wa kona u ita zwawe iwe muṋe Mm. ee no ndi mafhungo na kho pfesesa nga maanḓa ndi u sala ndi si na na mbudziso na nthihi vhone nga nḓila ine vha amba ngayo ine vha mm. fhindula ngayo vha katela zwithu zwoṱhe nga nḓila ine na vhathu vha ḓo pfesesa mm, mm, so ndi khou livhuwa u wana muthu wa so hayi khou livhuwa zwihulu zwino vhone zwa zwino vha shumisa hani muthu u tou vha founela a ri ndi khou ṱoḓa itelwa mini mini a kona u vha wana ee lu shumisa nga nḓila yeneyo arali vhone vha khou ṱoḓa vhone vha ri foinela riṋe a ri shumi fhano tsini fhedzi ri shuma hoṱhe kule na tsini ee kana vha gai kana vha gai hafho hune vhane vha khou ri ṱoḓa hone ri ḓo swika ri ḓo swika tenda vhone vha ri kwama nomboro dzi khou ri mini. nomboro dzashu u kha edzi dzo to leluwaho ngo to rali mm. dzi khou ri 063 dza ri 384 52 59 mm. mm. edzi ndi dza mtn okay eh thi zwino vhona dzi khaedu vho dza dza dzi network eh eh mara yanga ya Vodacom okay ikuri 079 775 2878 okay mm. kha dzi email dzi social media a vha a vha na kana ah vha social media nga sikuto amba vho khamusi kana i facebook okay eh, khere facebook vho ife nkhumeleni makwarela ne tshivhale okay ndi tshivhale eh zwo to zwo to ṅwalo ngo to ralo okay eh ha kare vha khou zwi nyanga amba na nṋe kha dzi whatsapp na whatsapp ni nayo mm. whatsapp ndi dzi la nomboro dzi nda dzi amba 007 mm. dzi khou ri 063 33